Li tibda l-vokazzjoni tiegħek b'marda li tkun kważi se temlek ħajtek, żgur li mhijiex xi ħaġa li wieħed jippjana jew jaspira għaliha. Is-saċerdot novel George Preka għamel iċ-ċerimonja tal-ordinazzjoni tiegħu nhar 22 ta' Diċembru 1906. flimkien ma' tlettax-il saċerdot ieħor, minkejja li t-tabib kien qal lil missieru sabiex ma jippreparalu xejn għaliex żgur li kien sejjer imut. Żgur li dan l-episodju kien wieħed minn dawk il-mumenti li għamluh sod sabiex qatt ma jaqta' qalbu u jittama dejjem fil-ħniena ta' Alla. Infatti, iktar tard f'ħajtu jikteb, Min hu li jista' jaħdem is-saħħa eterna tiegħu jekk ma jittamax fl-għajnuna ta' Alla li ma jiċħada qatt lil min jitlobilu bl-ispirtu u bil-verità. U verament huwa kien jemmen u jittama fl-għajnuna ta' Alla. It-tama f'Alla tfisser ukoll li meta wieħed jiġi biex jiddeċidi xi ħaġa, dejjem jistaqsi lilu nnifsu jekk din hi xirrieda ta' Alla. Dun Ġorġ kien jgħallem li qabel ma wieħed jiddeċidi dejjem għandu jsaqsi. Kieku Ġesù kien minn floki, x'kien jagħmel? U din kienet xi ħaġa li mhux biss kien jallima, imma wkoll kien jipprattika fil-ħajja tiegħu. Infatti, nisimgħu jgħid li meta ġietu l-idea li jiftaħ lis-soċjetà, huwa mar jitlob parir mingħand il-konfessur tiegħu. Huwa jgħid li kieku qalli biex ma nagħmel xejn, ma kont nagħmel xejn. Għal grazzja talla l-konfessur tiegħu taħ il-parir sabiex imur Jibda u jagħmel il-mezzi. Kellu diversi momenti fil-ħajja tiegħu li kienu ebsin, speċjalment meta xi nies kienu jgħidu kontra s-soċjetà tal-mużew jew saħan sitra jaqilgħu xi qlajjiet fuqu. Mument diffiċli ieħor fil-ħajja tiegħu kien meta t-tabib kien tar riżultati ħażin lil ħuh u qallu li x'aktarx kienu se jaqtgħu l-usiju. Dawn żgur li kienu mumenti ta' qtih il-qalb, imma l-fiduċja tiegħu f'Alla żgur li qatt ma naqset. Huwa kien ixerret u jgħallem it-tama u l-mistrieħ f'Alla b'kull mezz. It-tfal kollha kienu jħobbu lil Dun Ġorġ u fih kellhom fiduċja tassew kbira. Darba, ġemgħa mhux ħażin ta' tfal qagħdu jistennew lil Dun Ġorġ wara l-bieb. U meta waslu, ħarġu l-oġġetti għall-eżami li kellhom, pinen, lapsijiet, gomom u l-bqija. U Dun Ġorġ bil-ħlewwa kollha għad iberikomlhom. Żgur li dan l-episodju għen sabiex dawk it-tfal poġġew it-tama tagħhom falla li se jkun magħhom u jfakkarhom dak kollu li kienu studjaw. Fil-ktib tiegħu il-gabinetti huwa jirrakkonta din l-istorja. Tumas, negozjant, għadda sitt xhur barra minn pajjiżu minħabba xogħol fuq il-kumpanija li kellu hu. Dan kellu f'ħalqu dejjem, fuq il-ġid u fuq id-deni, is-sentenza li kollox kien ġej mill-providenza ta' Alla. U hawn nieżel ix-xatt flimkien ma' nies li kienu jafuh biex jirritorna f'pajjiżu, żela u kiser siequ. Minħabba fekk huwa kellu jdur lura u jibqa' għal xi żmien l-isptar biex jieħu l-kura. Hekk kif żela bħas-soltu qal providenza ta' Alla. Wieħed minn dawk in-nies li kien miegħu qallu Providenza tassew li sejjer tonfoq minn dak li qlajt. Wara jumejn, Tumas sema li l-vapur, f'tempesta li qamet malajr, ereq u li ħadd ma salva. F'qalbu qal, Naħseb li ġietom frasom il-kelma tiegħi, providenza ta' Alla li ksirt sieqi. Ejjew inżommu qudiem għajnejna l-providenza ta' Alla li hija dejjem madwarna u tmexxina f'kull pass tal-ħajja tagħna. Ejjew bħal San Ġorġ Spreka, aħna wkoll inkunu persuni li kontinwament nistrieħu fi ħdan il-Missier tagħna tas-sema. B'mod speċjali, meta nkunu għaddejjin minn mumenti diffiċli, fuq l-istedina li għamlilna Ġesù stess. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom.